Illum twildilkom Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Ħafna drabi meta naħsbu fil-milied, iġuna f'moħħna t-tiżjin ta' dwal, rigali, festini, u dak kollu li jsir f'dawn iż-żminijiet, u li jispiċċaw hekk kif jgħaddu dawn il-festi. Ma min jaf kieku l-Milied ma jispiċċax nhar il-25 ta' Diċembru? Min jaf kieku l-ispirtu veru tal-Milied, jiġifieri l-imħabba u l-ġenerożità li nuru f'dan iż-żmien, ikunu affarijiet li nġorru magħna f'kull ġurnata matul is-sena? Fil-ħajja mgħaġġla tal-lum, huwa faċli ferm li ninqabdu f'rutina. U nistennew okkużżjonijiet bħal tal-Milied sabiex nistemphu biex indawru l-ħarsa tagħna lejn il-proxxmu. Jew biex insibu ftit ħin ta' kwalità biex ngħadduh mal-persuni l-aktar qrib tagħna. Ma min jaf kieku minflok nistennew dan iż-żmien dawn ikunu parti mir-rutina tagħna ta' kuljum. Il-Papa Franġisku, fl-2019, Kien qal hekk, Il-Milied huwa l-festa tal-imħabba ta' Alla għalina, imħabba li tittrasforma l-ħajja tagħna u tagħmilna kapaċi nħobbu lil oħrajn. Min jaf kieku din l-imħabba tibdilna b'tali mod li nkunu nistgħu nuruha f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna? Aħseb ftit fuq il-ferħ ġewwieni li inti tesperjenza matul dan iż-żmien meta ssib ftit ħin għalik u taħseb verament dwar ħajtek u kif tista' tgħix aħjar. Meta tgħin lil xi ħadd, tagħti rigal lil min verament għandu bżonnu, jew tmur lil hinn minn triqtek biex b'xi mod tkun ta' għajnuna jew sostenn għal xi ħadd. Azzjonijiet żgħar bħal dawn li jimlew il-qalb tagħna b'ferħ li ftit tista' tiddeskrivih. Min jaf kieku kellek tesperjenza dan il-ferħ kuljum? Forsi billi kull filgħodu titlob ftit ħalli tieħu attitudni pożittiva f'dak kollu li tkun ser tiltaqa' miegħu. Titbissem aktar. Iżżur lill-ġara anzjana tiegħek li tgħix waħedha. Tgħin lill-kollega tax-xogħol f'xi biċċa xogħol li tkun qiegħda ssib diffiċli. U hekk, b'azzjonijiet oħra żgħar bħal dawn, li permezz tagħhom tesperjenza l-ispirtu tal-Milied matul is-sena kollha. Anke fid-djar tagħna nistgħu ngħixu dan l-ispirtu tal-Milied. Jaf, kieku kellek tagħmel iktar sforz sabiex il-familja tpoġġi flimkien aktar ta' spiss għall-ikla ta' kuljum. Min jaf kieku kellek tneħħi l-mowbajl minn idejk, jew titfi għal ftit ħin it-televiżjoni sabiex tkun tista' titkellem u tisma' lil martek, lil żewġek jew lil uliedek. Flimkien tirringrazzjaw lil Alla. Ma taħsibx li jekk tkun qed tagħmel kuljum milied ieħor, billi tkun preżenti għal dawk li tant tħobb, bħalma tkun f'dan iż-żmien ta' festi. Imma fuq kollox fil-Milied niċċelebraw it-twelid ta' Ġesù. Il-Papa Franġisku jfakkarna li t-twelid ta' Ġesù iwasslilna l-aħbar it-tajba li Alla lilna iħobbna bi mħabba unika u tal-ġenn. Min jaf, kieku kellna nfittxu l-preżenza t'Alla f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna, u mhux biss dakinhar tal-quddiesa ta' lejliet il-Milied. Naf kieku kellek tfittex il-preżenza ta' Ġesù fil-persuni li tintaqa' magħhom ta' kuljum. Ma tkunx hekk qed tgħix il-Milied kuljum? Għalhekk, ejjew matul din is-sena nipproponu li ngħixu l-Milied mhux f'dan iż-żmien ta' festi biss, imma fil-ġranet kollha tas-sena. Ejjew nagħżlu li nħobbu, li ngħinu, li naħfru, u li dawn nippruvaw nagħmluhom ta' kuljum. Hekk il-Milied ma jkunx sempliċi data fuq il-kalendarju, imma stil ta' ħajja li permezz tagħha nistgħu nwelldu lil Ġesù fil-qalb tagħna u tal-persuni ta' madwarna. Il-paċi magħkom.